Salam eziz izleşler hemmäňizi ýutub kanalynda hoş gördük bu men barmak basyp hytaý dilini öwredýän Sarhan. Wideomyzyň bu gezekki sany hytaý dili başlanýyş kursunyň dokünji sapagynda bolar. Dokünji sapakda temaň ady Ni erzi zai nar gong zuo? Türkmençe terjime etsek Seniň ogluň nirede işleýär? Geliň onda sapagymyza başlalyň. Ekranda görýäniňiz hytaý dili başlangyç kursunyň dokuzynjy sapagynyň temasynyň ady. Men-ä okaýyn, siz bolsa yzyndan gaýtalaň. Ni erzi zaý nar gongzuo? Ýagny türkmençe terjime etsek, seniň ogluň nirede işleýär? Edil geçenki sapaklarymyzdaky bolşy ýaly, bu günki sapagymyzy hem dialoglaryň üstünden, üsti bilen öwrenip başlarys. Bu birinji dialog. Men ilki bilen okaýyn, siz bolsa yzymdan gaýtalaň. Çiň gen wo du. Xiao Mao zai nar? Xiao Mao zai nar? Xiao Gao Zai Nar? Xiao Gao Zai Yi Zi Xia Mian? A, bu ýerde täze bir söz bardyr, ýagny Xiao diýip okalýar. A, bu ieroglif, ýagny kiçi diýmegi aňladýar. A, bu ýerde görýän bu ieroglifimiz bolsa ol Mao diýip, a, birinji tanda okalýar. Ol bolsa, ýagny pişik diýmegi aňladýar. Xiao mao, bu bolsa, ýagny kiçijek, pişijek, ýagny ýa-da pişijek diýen manyny aňladýar. Bu ýerde ýene bir täze söz bar, ol zai diýip okalýar. Edil şu sözlemde zai diýen ieroglif, zai diýip okalýan ieroglif bir ýerde bolmak, ýerleşmek diýen manyny aňladýandyr, ýagny sözlemde işlik bolup gelýär. Xiao Mao Cai Nar, bu sözlem bolsa türkmençe terjime etsek, ýagny pişijek nirede ýa-da kiçijek pişijek nirede. Indiki sözlem Xiao Mao Cai Nar. Hä şu ýerde ýene-de bir täze söz bar, nar diýip dördünjide dördünji a tonda okalýar, nar, nar. Hä bu bolsa ol ýerde diýen manyny aňladýandyr. Bu sözem türkmençe terjime etsek ýagny pişijek ol ýerde. A şu ýerde siz üns bermeli zadyňyz bar, ýagny a şu görýän iroglifleriňiz, şu görýän sözüňiz ol nar diýip a üçünji tonda okalýandyr. A bu görýän sözüňiz bolsa ol nar diýip a dördünji torla okalýar. A we ýene-de üns bermeli zadyňyz şu iki sözüň a iroglifleriniň ýazylyşyna-da üns beriň. Niksezem Xiao Gao Zai Nar. Bu ýerde täze söz berlen, ýagny Gao diýip okalýar. Gao bu it diýmegi aňladýar. Sözem terjime etsek, Güjük nirede? ýa-da Güjüjek nirede? Xiao Gao Zai Yi Zi Xia Mian.

Tsaý. Tsaý diýip okalýan bu ieroglif ýagny bu ýerde söz soň kömekçi bolup geldi, ýagny niredir bir ýerde ýa-da da de goşulmalary aňladýar. Ýaňky dialogda bolsa tsaý ieroglifi işlik bolup geldi, bu dialogyň içinde bolsa tsaý diýen ieroglif ýagny söz soň kömekçi bolup geldi. Bu hakda häzir soňrarak ýene-de jikme-jik aýdyp geçerin. Bu ýerde ýene-de bir täze söz bar, ýagny nar, nar diýip okalýar, ol bolsa nire diýmegi aňladýar. Gongzuo, gongzuo, bu söz bolsa, ýagny işlemek diýmegi aňladýar. Söz tutuş sözlerini türkmençe terjime etsek, ýagny sen nirede işleýärsiň? Ýagny sen nirede işleýärsiň?

Men mekdepde işleýärin. Nikdadam, Ni erzi zaýnar gongzuo. Şu ýerde ýene-de bir täze söz berlen, ýagny ol erzi diýip okalýar, ol bolsa ogul diýmegi aňladýar, ýagny ogul çaga. Ni erzi zaýnar gongzuo. Sözüni türkmençe terjime etsek, A seniň ogluň nirede işleýär? Ýagny, A seniň ogluň nirede işleýär? Indiki sözem ony ösdürip diňläň. Bu goşma sözem azajyk kynrak. Wo er zi zai yi yuan gong zuo. Ta shi yi sheng Ha bu ýerde täze bir söz berlen, ýagny iýýän. Iýýän diýip okalýar, ol bolsa hassahana diýmegi aňladýar. Ha ýene-de bir täze söz bar, ýagny işan. Işan, ha ýagny bu söz türkmençe terjime etsek, ýagny lukman diýmegi aňladýar. Sözlemiň birinji bölegi, ýagny wo er zi cai yi yuan gong zuo, ýagny a meniň oglum hassahanada işleýär. Sözlemiň ikinji bölegi bolsa, ýagny türkmençe şeýle terjime edilýär, a ol lukman.

Ta jaý narna Ta jaý iýýän A Gelin bolsa A bu jawaby türkmençä terjimeleli A şu ýerde täze söz bar ýagny ol baba baba diýip okalýar ýagny ol kaka diýmegi aňladýar.

Hady sözüniň türkmençe terjime etseň, ýagny a ol nirede diýmegi aňladýar. Şu ýerde bir täze, nätanyş, size nätanyş bolan bir söz gelendir, a bu hakda men häzir, a soňurrak has-da jikme-jik, a aýdyp geçerin. A bu sözüni türkmençe terjime etsek, ýagny ol nirede ýa-da a hany ol nirede diýen manyny aňladýar. Ta, jaý, iýýän. Taçaý, Ýiýýon. A bu sözem türkmençe terjime etsek, ýagny ol hassahanada. A bu ýerde azajyk ýa ýalňyşlyk görülipdir. A A harpy ýazylman galypdyr. Aslynda ol hassahanada bolmaly. A bu günki A dialoglar hakda öwrenjek zatlarymyz şulardan ybarat. A geliň indi bolsa indiki sahypa geçýäs. Bu ýerde görýän bolsaňyz, jaý işi hakda geliň öwrenip geçeli. Ýagny jaý ieroglifi sözlemde işlik bolup gelýär diýip ýaňy aýdyp geçipdim. Ýagny ol sözlemde işlik bolup gelip, bu ieroglifiň yzyndan gelýän bir ýeri aňladýan söz ýa-da sözlemiň habary bolup gelýär. Şu ýerde görýän bolsaňyz, ine şu sözler. ýagny sözlemiň habary bolup gelýär. Bu ieroglifli sözlemde bir adamyň ýa-da bir zadyň ýerleşýän ýerini görkezmek üçin ulanylýar. Aşakda meselemler berlen, geliň olary bir-birden görüp geçeliň. Wo, paň ýok ýa-da meniň dostum.

aşagynda, ýagny güjüjek oturgyjyň aşagynda diýip şeýle ulanylýar. Jaý işligi, jaý diýip okalýan söz işlik bolup gelýän ýagdaýynda ol şu görýän sözlem strukturasynda, sözlem gurluşynda ulanylýar. Indi sahypa geçýäs. A gelmeli bolsa, a sorag çalyşmasak-da öwrenip geçeli. A şu görýän eroglifyňyz ol nar, nar diýip üçünji tanda okalýar, ýaňy aýdyp geçipdim. Ol türkmençe nire diýmegi aňladýar. Nar diýip okalýan sorag çaşmasy, sorag syzdamyny dolduryp, bir adamyň ýa-da zadyň ýerleşen ýerini soramak üçin ulanylýar. Aşakda meselemler berlen, geliň olary birardan okap çykaryň. Woda, beýzi, zaý nar? Woda, beýzi, zaý nar? Zaýnar, ýagny bu sözleriň türkmençe terjime etsek, meniň bulgurym nirede? Ýagny nähilidir bir zady soramak üçin, nirede ýerleşýäni soramak üçin siz şeýle ulanyp bilersiňiz, Wo da beýdi, Zaýnar?

Xiao Mao Cai Nar sözlerini türkmençe terjime etsek, Pişijek nirede? Ýagny pişijek nirede? Düşünikli bolandyr diýip umyt edýän. Geliň indi bolsa Cai diýip okalýan sessawuň kömekçisi hakda öwrenip geçeliň. Ýaňam aýdyp geçipdim, Cai diýip okalýan ieroglif ol işlik bolup hem gelip bilýär hem-de Ses soňy kömekçi bolup hem sözlemde gelip bilýär. Cai diýip okaýlan ieroglifiň sözlemde ses soňy kömekçi bolup gelýär. Bu ieroglifiň yzyndan gelýän yzyndan bir ýeri aňladýan sözler gelýär. Ýagny şu görýän sözler gelýär. Bu ieroglif sözlemde gyýmyly hereketiň nirede bolup geçýändigini aňlatmak üçin ulanylýar. Şu tablisa serediň.

Hany, siz soň jaý diýip okalýan ieroglif sözünde siz soň kime çort gelende, ýagny bir ýeri aňladýan sözleriň öňünden hem-de iäniň yzyndan gelýär. Gelmeli bolsa, na diýip okalýan kömekçi sorag sözi hakda öwreneliň. Kömekçi sorag sözi na sözümiň ahyrynda gelip, Ýagny sözlemde sorag aňladýar. Bir adamyň ýa-da bir zadyň ýerleşýän ýeri sorulanda bu ieroglif ulanylýar. Bu ieroglif soru sözlemine gelýändir. Geliň, bu meseleleri bir gezden okalyň. Wo da xiao mao ne?

A ol hany nirede? Eger sözlemlere üns beren bolsaňyz, n diýip okaýlan kömekçi sorag sözi nähilidir bolsa bir zadyň ýerleşýän ýerini ýa-da niredeligini soramak üçin ulanylýar. Meselem, Taýtaý naryna, ýagny han ol, ol nirede, ýa bolmasa-da ol hany nirede diýip şeýle türkmençe terjime edip öwrenip bilersiňiz. Geliň bolsa indiki sahypa geçjäs. Görýän bolsaňyz bu ýerde jogaplar berlendir. Men-ä bulary okap çykaýyn, siz bolsa meniň yzymdan gaýtalaň. Soň bolsa bu jogaplary siz özüňiz rollara bölünip, katsets bilen ýerine ýetirip bilersiňiz.

Ha, bu jawaplary siz rollary bölüp, gazetesi bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Ha, geliň, indi bolsa indiki gönükmä geçýäs. Ýagny, ha, bu ýerde soraglar berlendir, bulary siz edil häzirki ýagdaýyňyza görä, ha, jogap berip bilersiňiz. Ha, gel, häzir bolsa men bulary okap çykaýyn. Siz bolsa ünsläp diňläň. Xiao Gou, Zaýnar.

Ta baba jaýnarmy? Endiki sahypa geçýäs. A bu ýerde ýene bir gönükme berlendir. A bu gönükmeleri siz şu sapagyň dowamynda geçilen bellikleri ýa-da täze sözleri öwrenip, bu gönükmäni ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu gönükmäniň birinji bölegi. A bu bolsa gönüpmäniň ikinji bölegi. A gelin bolsa A pini hakda azajyk öwreneliň. Ýagny iki gonly sözleriň A tonlarynyň biri-birine utgaşyp gelşi. A bu günki sapagymyzda biz A dördünji tonyň beýleki tonlar bilen utgaşyp gelşine A geliş hakda öwreneris.

Diýen, hua. Diýen, hua. Ýagny, a dördünji ton beýleki ton bilen utgaşyp gelende şeýleräk okalýar. Indiki sahypa gaýtjak. Indi bolsa bular men okap çykaýyn, siz bolsa yzyndan gaýtalaň. Tonlaryň biri-birine utgaşyp gelşine-de üns berip diňläň. Xia tian

Dian Shi, Han Zi, Jian Mian, ýagny dördünji san beýleki sanlar bilen gelende şeýle okalýar. Geliň bolsa bu günki dokünç sapagymyzda ieroglifler bölümine degişli zatlar hakda öwrenip geçeliň. Ýagny ýönekeý ieroglifler bilen geliň tanyş bolalyň. Jaý diýip okalýan ieroglifiniň başda ýazylyş şekili ýaňy toprakdan ösüp çykan maýsa meňzeýär. Şu ýerde görýän bolsaňyz, häzirki wagtda bolsa bu ieroglif, ýagny ýaşamak, bar bolmak we şuňa meňzeşler, şuňa meňzeş manylary aňladýar. Bu ieroglifiň ýazylyşy, ýagny şu ýerde görkezilendir, oňa serip serediň. A bu görýän ieroglifimiz bolsa ol z diýip üçünji sanda okalýar. Ýagny bu ieroglif başda bäbek diýmäge aň edýär. Şu surata seredýän bolsaňyz, görýän bolsaňyz bäbege meňzeşdir. A häzirki wagtda bolsa bu ieroglif aňladýan manysy sanlardan köp. Bu ieroglif esasan at ýasaýjy. goşuny hökmünde atlaryň yzyna goşulyp gelýär. Meselem, şu ieroglif Arzy, Arzy, diýip okalýar. Ondan daşary Tenzi, Tenzi, ýagny elektron diýmegi aňladýar. Bu ieroglifiň ýazylyşy hem şu ýerde görkezilen onuň nähili ýazylyşyna, yzygiderligine, ýazylyş yzygiderligine seredip öwrenip bilersiňiz. Bu ýerde ýene bir ýönekeý ieroglif ýerleşdirilen, ýagny Gong diýip okalýar, Gong. Ýagny bu ieroglifiň başda ýazylyş şekili ussanyň ölçeg ölçemek üçin ulanýan guralyna meňzeýär. Ýagny gadymy hytaýlylaryň ölçeg ölçemek üçin ulanýan gurallaryna meňzeş. Häzirki wagtda bolsa bu ieroglifiň aňladýan manysy köp. Ol ýekelikde gelmeýär, ol beýleki iroglifler bilen bile gelip, atlary ýasaýar. Meselem, Mugong, Mugong, ýagny bu söz agajy sys diýmegi aňladýar. Ýaly bolsa-da, Gongzuo, Gongzuo, bu söz bolsa işlemek, Ha ýa-da iş diýen manyny aňladýar. Ýagny gongzuo sözi hem işlik bolup gelýär, hem-de at bolup gelip bilýär. Gelin indi bolsa ieroglifleriň ýazylyş gurluşyna hakda öwreneliň. Ýarty gurşalan gurluş we tutuşlygyna gurşalan gurluş. Bu gün biz Ýarty gurşalan gurluş hakda öwrenip geçeris. Ýany ýarty gurşalan gurluş, oňa Banbauei Jeko diýip, hytaýça şeýle atlandyrylýar. Tutuşlygyna gurşalan gurluş bolsa Çönbauei Jeko diýip, hytaýça şeýle atlandyrylýar. Ýarty gurşalan gurluş we tutuşlygyna gurşalan gurluş hem aýry-aýry böleklerden düzülen gurluşa degişlidir. Bu gezekki sapakda geçiljek ýarty gurşalan gurluşyň hem iki sany görnüşi bar. Olar iki tarapy gurşalan gurluş, ýagny Lýangmýen, Baowei, Jiego ýa-da üç tarapy gurşalan gurluş ýa-da Sammýen, Baowei, Jiego diýip atlandyrylýar. Bu gün biz diňe ýarty gurşalan gurluş hakda, ýagny Ban, Baowei, Jiego hakda öwreneris. Ýani Ban Baoe Jeko hem ýani ýarty gurşalan gurluş hem iki sany görnüşi bar. Olaryň birinji görnüşi ýani iki taraply gurşalan gurluş. Beýlekisi bolsa üç tarapy gurşalan gurluş. Şu görýän irogliplaryňyzyň ählisi ýani iki tarapy gurşalan gurluşa degişlidir. Şu görýän irogliplaryňyzda oňa iki taraply gurşalan gurluş diýip atlandyrylýar. Üç tarapy gurşalan gurluşy bolsa, ýagny şu ieroglifler degişlidir. Ýagny şu ieroglifleriň üç tarapy gurşalandyr. Ýagny şu ýerde üns berýän bolsaňyz, bir bir tarapy, iki tarapy, bu bolsa üçünji tarapy, ýagny gurşalandyr. Bun siz ýat tutmagyň geregi ýok, ýagny ieroglifleriň şeýle gurluş şekilleri, şeýle gurluşy bardygyny bilseňiz bolýar. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa hytaý ierogliflerindäki açarjyklar, ratikallar hakda öwrenip geçeliň. Bu gören radikalymyzda oňa dogujy paň diýip atlandyrylýar, ýagny bu radikal, bir açarjyk, esasan, ýöremek bilen baglanyşykly ierogliflerde duş gelýär. Şu ýerde görýän bolsaňyz, şu iki ierogliflerde, ýagny şu açarjyk, Hawa, bardyr. Hany, ieroglifiň şu bölegi hem-de bu ieroglifiň bolsa şu aşakdaky bölegi şu radikaldan düzülendir. Ýagny, bu ieroglif ýuan, Ýuan, diýip okalýar. Ol uzak diýme aňladýar, uzak, daş. Bu bolsa dao, Tau diýip okalar bolsa ýol diýmegi aňladýar. Indiki öwrenjek açarjygymyz ol oňa hytaýça Men Zi Kuang diýip atlandyrylýar, ýagny bu radikal bu açarjyk esasan otag, gapy bilen baglanyşykly iyerogliflerde duş geler. Şu ýerde görýän bolsaňyz, şu ierogliflerde Menzi Kuang diýip atlandyrylýan açarjyk duş gelendir. Bu günki sapagymyzda ieroglifler hakda öwrenjek zatlarymyz şulardan ybarat. Gelin bolsa öý işler bölegine geçeliň. Ýagny, bu ýerde bir gönükme berlendir. Ony siz iki adam bolup, edil häzirki ýagdaýyňyza görä biri-biriňizden sorag-jogap alşyp, dialogy doly ýerine ýetirip bilersiňiz. Indiki gönükmä geçýäs. Bu ýerde bolsa ýene-de bir gönükme berlen. Hä, bu görkmän siz her toparda üç-dört adam bolup, dostuňyzyň, joraňyzyň ýa-da synpdaşyňyzyň kärini, hünärini, edýän işini biri-biriňize aýdyp, olary şu tablisada bellik edip bilersiňiz. Edilen bellikler bolsa araňyzdan biriňiz çykyp, biri-biriňize aýdyp bilip, aýdyp bilersiňiz. Bu günki öwrenjek zatlarymyzyň ählisi şulardan ybarat. Eger-de wideo size hytaý dilini öwrenmäge azajygam bolsa kömek eden bolsa onda laýk basmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Eger-de şu günki sapaga, dokuzynjy sapaga degişli soraglaryňyz bar bolsa aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Onda näme, indiki wideomyzda görüşýänçäk hoş sag boluň.